לויט ווי איך פארשטיי האלט מען פרק י ח, ריכטיג? סאו גראדע איז עס זייער א, ס'פאנגט זיך אן א נייע ענין, וואס ס'דא אזוינע וואס ווילען זאגען אז ווען די אלטע רבי האט אנגעפאנגען די שער בלאט פון תניא שטייט אז די גאנצע ספר איז מיוסד אויף א פסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, שטייט אין די תורה, משה רבינו זאגט צו די אידן, איר זאלט נישט מיינען אז די תורה איז בשמים, לא מעבר לים. נאר ווען דען ס'קרוב אליך הדבר מאוד. וואס מיינט קרוב? קרוב מיינט נישט אז ס'איז גרינג, ווייל אידישקייט און צו זיין א פרומע איד איז נישט גרינג, מען דארף האבן קבלת עול די גאנצע טאג און די גאנצע נאכט, מחשבה, דיבור, מעשה, איז די ווארט קרוב מיינט נישט גרינג, אבער קרוב מיינט אז ס'איז מעגליך, ס'איז נישט אין הימל, ס'איז נישט איבער די ים, מען קען צו דעם צוקומען. די רמז איז אבער דאס אליין איז זייער שווער, ווייל די פסוק איז מסיים וועגן וואס האנדלט זיך, וואס איז די תריג מצוות, שטייט אין פסוק איינגעטיילט בפיך די מצוות שבפיך, אזוי ווי לימוד התורה, קריאת שמע, פאראן מצוות וואס מען דארף פשוט זאגן, אבער נאכדעם איז דא אן אנדערע קאטעגאריע מצוות בלבבך, בלבבך, פאראן מצוות וואס מען דארף פשוט דינען דעם אייבערשטן מיטן הארץ, מען דארף האבן אן אהבה צו דעם אייבערשטן, און מען דארף האבן א יראה צו דעם אייבערשטן, ס'איז דא מצוות שבלב, און נאכדעם זאגט דער פסוק לעשותו, פאר א מצוות מעשיות וואס מען דארף אנטון תפילין, דארף מען טון מיט די דרייען די תפילין. פאר א מצוות וואס מען דארף פשוט טוהן במעשים, איז משה רבינו רעכנט אויס בפיך ובלבבך לעשותו, אבער איינע פון די שווערעקייטן אין דעם פסוק איז צו ליב האבן דעם אייבערשטן איז קרוב, דאס איז מעגליך. מען האט דאך קיינמאל נישט געזען דעם אייבערשטען, מען קען נישט אנטאפען דעם אייבערשטען, דער אייבערשטער איז דאך אפילו גרעסער ווי רוחניות, מען קען נישט זאגן דער אייבערשטער איז רוחניות, רוחניות איז אויכעט נישט דער אייבערשטער, רוחניות איז א אזא זאך וואס א באשאפענע רוחניות, און ווי קען מען ליב האבן אן ערענסטע ליבשאפט אין הארץ צו דעם אייבערשטען, ולאידך גיסא שטייט דאך ואהבת, איר זאגט דאך אלע יעדן טאג וואס א מצוה מן התורה ואהבת את השם אלוקיך, און נישט נאר בכל לבבך ובכל, איז די אלטע רעבין באדערט, די עיקר וואס באדערט דעם אלטן רעבין איז ווי קען די תורה, תורה איז אמת, תורה איז אמת לאמיתו, און די תורה רעדט צו אלע אידן, מען קען נישט זאגן ער רעדט עפעס צו חשוב'ע אידן, די תורה איז דאך א צו יעדע איינער, איז דער זעלבער יעדע ריינער איז קרוב מאוד צו מקיים זיין מצוות שבלב, דאס איז וואס באדערט דעם אלטן רעבן, און אויף דעם. האט ער געשריבן די ספר, אדער עס רופט זיך אן תניא, אדער מען רופט עס אן לקוטי אמרים, אדער מען רופט עס אן ספר של בינונים. זאגט די אלטע רבי, אויב איר ווילט אריין קוקן פאר א סעקונדע אין דעם שער בלאט, זאגט די אלטע רבי אז ער גייט מסביר זיין לוויה העתק ער גייט זייער גוט געבן צו פארשטיין, עכ הוא קרוב מאוד, די תורה איז נישט נאר די תורה זאגט אז ס'איז קרוב, נאר ס'איז קרוב מאוד! קרוב מאוד צו ליב האבן דעם אייבערשטן אדער צו מורא האבן פאר'ן אייבערשטן ממש אין הארצן, און דער אייבערשטער זאגט אז דאס איז קרוב מאוד? גייט די אלטע רבי מסביר זיין ווי אזוי ס'איז טאקע קרוב, יא, זאגט די אלטע רבי, איך גיי געבן צו פארשטיין די שאלה ווי דאס קרוב מאוד, גיי איך דאס געבן צו פארשטיין בדרך ארוכה וקצרה. בעזרת השם יתברך איז דא אזוינע וואס לערנען, ס'נישט קלאר וואס מיינט די אלטע רבי, איין וועג צו לערנען איז אז א רחא וקצרה איז נישט צוויי וועגען נאר איין וועג, ס'איז א לאנגע וועג ס'הייסט מ'דארף אסאך ארבעטען אבער מ'קען אנקומען. און ס'איז מיוסד אויף א מעשה אין די גמרא, די גמרא גיבט א משל אז ס'איז דא א וועג, אמאל איז עס א לאנגערע וועג אבער מען קען דא אנקומען, מען גייט גלייך אבער מען קען אנקומען, פאר אמאל א קורצע וועג אבער ס'איז אזוי געדרייט אז ס'איז שווער אנצוקומען. זאגט די אלטע רבי גייט אויך רעדן, און איר האט שוין געלערנט ביז פרק יו ח אז דער לאנגער וועג איז אז מען דארף פריער לערנען וועגן דעם אייבערשטן, מען דארף לערנען וועגן דעם אייבערשטן, און ווי לערנט מען וועגן דעם אייבערשטן? די בעסטע ספרים צו לערנען וועגן דעם אייבערשטן איז ספרים וואס דער גאנצער ספר רעדט נאר וועגן דעם אייבערשטן. אז מען וויל לערנען גיטין, צו ווייסט מען וואס איז א גט, אז מען וויל וויסן קידושין לערנט מען מסכת קידושין, ווי איז דא א ספר וואס די גאנצע ספר רעדט זיך נאר וועגן דעם אייבערשטן? אט דאס איז חסידות, און אין חסידות אליין, חסידות חבד, ווייל חסידות חבד, די אלטע רבי האט געהאלטען אז מען קען, א איד קען פארשטיין מיט זיין שכל, מיט זיין שכל קען ער אנקומען צו פארשטיין די גרויסקייט פונעם אייבערשטען, מען דארף לערנען און מען דארף דאס אריין טראכטען און נאכאמאל איבער טראכטען, אבער א מענטש קען פארשטיין, און אז מען פארשטייט אליין, דעמאלס קומט עס אראפ אין הארצען, פארוואס? ווייל די גאנצע זאך, פארוואס האט דער אייבערשטער געגעבן א איד שכל? איז די וועלט לענד, אה, שכל מיט דעם קען איך קען איך וויסן אסאך זאכן, אבער אין אידישקייט גייט נישט אזוי, וויסן אסאך זאכן איז א האלבע מעשה, די גאנצע מעלה פון שכל איז אז מען קען פון שכל איבערמאכן די הארץ, מען קען קאנטראלירן די הארץ און מען קען. אנטוויקלען די הארץ אז די הארץ זאל גליסטען זאכען וואס די קאפ זאגט, קומט דאך אויס אז אז מען וויל באמת אנקומען צו ליב האבן דעם אייבערשטען דארף מען פריער פארשטיין, דארף צו פריער לערנען חסידות און לערנען גדלות הבורא און פארשטיין דאס אזוי ווי די פארשטייסט א סברא שכליות, און נאכדעם דארף מען דאס אריינטראכטען ערענסטעהייט, און נאכדעם וועט עס אראפקומען צו די הארץ, ווייל דער אייבערשטער האט אזוי געמאכט אז די נאטור פון א מענטשען איז אז אויב זיין אייגענע שכל זאגט אים למשל אז דאס איז א געוואלדיגע גוטע זאך, וועט זיך די הארץ גליסטען צו דער זאך. ממילא איז לערנט מען פשט אין די תניא אז די אלטע רבי זאגט ס'דא א וועג, די וועג איז ארוכה ווייל מ'דארף ערשט פארשטיין און מ'דארף זיך וויסן וואס צו פארשטיין, אבער אז דו וועסט לערנען און דו וועסט פארשטיין וועט עס אראפקומען אין הארץ און וועסט זיין קצרה וועסטו אנקומען. ממילא ווערט פארענטפערט די שאלה בלבבך, דאס איז געווען די שווערעקייט, ווי קען יעדער איד האבן ליב דעם אייבערשטן? ביסט גערעכט אז דו וועסט נישט לערנען וועגן דעם אייבערשטן און דו וועסט עס נישט פארשטיין אזוי קלאר, אבער אז דו וועסט עס פארשטיין קלאר וואס מיינט אייבערשטער, קענסטו יא צוקומען צו ליב האבן דעם אייבערשטן. און דאס איז די גאנצע תניא וואס איר האט געלערנט אפילו ביז י ח, דאס איז איין וועג ווי מען לערנט, וואס דרך אגב ס'איז אן אלטע מעשה אז מ'האט געפרעגט דעם מעזריטשע מגיד אן אלטע קשיא, די קשיא איז, ס'איז דא א מצוה מן התורה צו ליב האבן דעם אייבערשטן, ואהבת את ה' אלקיך, יא, באקאנט ווערט אלע היינט געזאגטס. ווי קען מען זאגן א ציווי? מיט א מגיד געפרעגט ווי קען מען זאגן א ציווי דו זאלסט ליב האבן? אה, דו זאגסט נאך איך זאל לייגן תפילין, איך זאל לייגן ציצית, איך זאל בענטשן עשריק, פארשטיי איך. אבער א געפיל אין הארץ וואס וועט העלפן אז מען זאגן דו מוזט, אבער איך פיל דיך פארט נישט, וואס זאל איך טון אז איך פיל נישט? ווי קען מען געבן א ציווי אויף א געפיל? האט דער הייליגע מגיד געענטפערט, דערפאר שטייט פריער שמע ישראל, אז אז דו וועסט זיך מתבונן זיין, שמע ישראל מיינט דאך נישט נאר הער, נאר פארשטיי, אז די וועסט זיך אריין טראכטען אין השם אלוקינו השם אחד, איז דעמאלסט וועט טאקע וועסטו קענען האבען ואהבת. קומט דאך אויס אז די מעזריטשע מגיד לערנט אז די מצוה איז נישט דירעקט צו די הארץ. די קשיא איז דאך געווען ווי קען מען אנזאגען א מענטשען צו ליב האבען די תירץ איז ביסט גערעכט, די ציווי איז אז דו דארפסט זעהן לערנען וועגן דעם אייבערשטען פארוואס איך זאל אים ליב האבן, אז דו וועסט פארשטיין זייער קלאר פארוואס דו זאלסט ליב האבן וועט שוין די געפיל קומען בדרך ממילא, ממילא איז ווערט פארענטפערט, די ציווי איז אויף די לערנען און מתבונן זיין, און פון דעם וועט שוין קומען און דאס איז דאך א פשוט א שאלה על פי נגלה וואס יעדע איינער דארף דאס וויסען, און באמת שטייט דאס שוין אין די רמב ם, איר ווייסט אז די רמב ם פאנגט זיך אן די גאנצע משנה תורה פאנגט זיך אן הלכות יסודי התורה, איר האט אמאל אריינגעקוקט איר האט געזעהן מען דארף דאס לערנען ווייל דער רמב ם האלט אז דאס איז די יסודי התורה, מען קען דאך נישט לערנען די רמב ם אינמיטן אז דאס נאך נישט געלערנט די יסוד אויף וואס איז די גאנצע משנה תורה געשריבן געווארן, שרייבט דארט דער רמב ם, גיט אריין קוקען, און ער רעדט טאקע וועגן די מצוה פון אהבה, און דער רמב ם זאגט די ווערטער, כיצד יבוא לעבותו, דער רמב ם האט די זעלבע שאלה, ס'דא א מצוה ואהבתו, ווי אזוי? אויף דעם זאגט דער רמב ם, דו דארפסט זיך מתבונן זיין אין די גרויסקייט פונעם אייבערשטן, און און ער טייטשט אפילו אויס, ער גיבט אביסל א משל, א דוגמה, פון וואס מיינט די גרויסקייט פונעם אייבערשטן, און אז דו וועסט האבן אזא סארט התבוננות, און דו וועסט זיך גוט אריינטראכטן אין דעם, און דו פארשטייסט עס קלאר, וועט שוין קומען די אהבה. קומט דאך אויס אז באמת זאגט עס דער רמבם. דארף נישט אנקומען אזוי דירעקט צו דער מזריטשער מגיד, נאר באמת דער רמבם פרעגט די זעלבע שאלה, און אביסל אנדערש, אבער כיצד, ווי אזוי וועט ער צוקומען ביי די מגד איז געווען די שאלה ווי קען מען געבן גאר א ציווי אויף א געפיל, און די לשון הרמב ם איז ווי וועט ער צוקומען צו דעם, אבער די קשיא איז דאך א געוואלדיגע קשיא, און די תירוץ איז מען דארף טאקע מתבונן זיין, דארף מען דאך לערנען, איז איינע פון די טעמים וואס איר לערנט חסידות פשוט צו זיין א איד, מקיים זיין די אלע מצוות פונעם אייבערשטן, און מצוות אהבה און יראה איז א מצוה תמידי, ס'איז דא א חינוך, וואס זיכער האט איר געהערט אז ס'איז דא זעקס מצוות תמידיות וואס א איד דארף אלעמאל האבן, מ'קען נישט זאגן ס'איז שבת, ס'איז יום טוב, צו ביינאכט, צו בייטאג, ס'איז תמידיות, איינע פון די מצוות איז אהבה און יראה, דארף מען דאך וויסן ווי אזוי טוט מען דאס, ווי אזוי האט מען אהבה? מען מיינט אז מען האט אבער עס איז געהאקט אין שיינע. איך וועל געבן אייך א שטיקעלע דוגמה, אפשר האב איך שוין ליב דעם אייבערשטען, אפשר יא, ווער האט עס נישט ליב דעם אייבערשטען, דער אייבערשטער זאל זיין געזונט און שטארק, ווער האט עס נישט ליב דעם אייבערשטען, און איך קען נאך פארמאכן די אויגען און מאכן אזוי און איך האב ליב דעם אייבערשטן, אבער דאס הייסט געהאקט און טשייניק, ווייל ס'איז דא א חובת הלבבות וואס איז זייער וויכטיג איר זאלט דאס וויסן, די חובת הלבבות זאגט אז פונקט ווי פייער און וואסער גייט נישט צוזאמען, אזוי קען מען נישט ליב האבן דעם אייבערשטן און ליב האבן נאך עפעס. אוה, אויב אזוי אז מען קען נישט ליב האבן אז מען האט ליב דעם אייבערשטן האט מען נישט ליב נאר דעם אייבערשטן, דאס איז שוין עפעס אן אנדערע, האב איך שוין, אויב אזוי קען זיין איך האב שוין נישט ליב דעם אייבערשטן. א די חובת הלבבות, דאס איז נישט א חסידישע ספר, ס'איז א הייליגע ספר, און ער זאגט אז ס'קען נישט זיין מען זאל ליב האבן דעם אייבערשטן און ליב האבן א דבר גשמי. קענסט נישט לעזן? א גוטע שטיקל טשאקאלאד, א גוטע אייזקרים, און דו האסט ליב דעם אייבערשטן. עס איז א סתירה. פארוואס איז דאס א סתירה? און לאזן פאר אן אנדערס מאל. אבער בפועל איז, מען קען זיך נישט איינרעדן אז דאס הייסט געליבט האבן דעם אייבערשטן. והא ראיה, איך האב ברוך השם ליב, אונז אלע האבן ברוך השם ליב פלעני גוטע זאכן, יא? דו ביסט מסופק? דו ווייסט נישט? איז דאך א סימן אז מען האקט אין טשייניק, איז מוז מען דאך יא ליב האבן דעם אייבערשטן, און איך דארף זיך געזעגענען מיט אלע תיבות. אה, ווי אזוי, ווי אזוי טוט מען דאס? איז דער רמב ם זאגט, דארפסט מיך מתבונן זיין, און דער אלטער רבי גיבט אונז די, אסאך אריכות אין די התבוננות, וואס מען זאל זיך אריינטראכטן. דאס איז איין גאנג, אז ארוכה וקצרה איז נישט צוויי וועגן, נאר ס'איז איין וועג, צו לאנג ווייל ס'נעמט צייט, מ'דארף פריער לערנען, נאכדעם מתבונן זיין, און נאכדעם איז קומט מען אן, דאס איז איין וועג, אנדערע לערנען, און אויף דעם וועג וויל איך יעצט מקדים זיין, אנדערע לערנען פשט אז אלטער רבי וויל זאגן ס'איז דא צוויי וועגן, א לאנגע וועג אדער א קורצע וועג, איז ביז פרק י ח האט ער געגעבן די לאנגע וועג, און וואס גייט ער רעדן פרק י ח ביז די ענדע פון ח ה, א קורצע וועג, וואס איז די קורצע וועג? אז אזוי ווי יעדע איד, מיר האבן דאך א נשמה, און די נשמה פון א איד האט א נאטירליכע נאווה, ער דארף נישט מתבונן זיין, ער האט שוין א נאווה, ער איז געבוירן מיט די אהבה, דו דארפסט עס נאר כסדר דערמאנען זיך אז איך האב שוין א נאווה. און מען דארף פארשטיין וואס מיינט אן עבירה, על כל פנים ס'איז אסאך א קורצערע וועג, איז איז אויב מען זאל לערנען אז די אלטע רבי מיינט ארוכה אדער קצרה, פאנגט זיך אן די קצרה פון פרק י ח אין אנפאנג. סאו לאמיר יעצט גיין לויט דעם גאנג, און איך לאך זאגען אויסעווייניג די אטאמישע באמבעס וואס קומען אריין אין יעדע פרק פון יעצט פון יו ט ביז כ ה ועד בכלל. קודם כל הייבט אן די אלטע רבי רעדן וואס איז א איד, מען דארף דאך וויסן, איינער צו דאך פרעגן וואס מיינט א איד, קודם כל דארף מען וויסן להוציא מהתורס אז א איד איז דער וואס איז א פרומער איד, אדער א איד וואס גלייבט אין דעם אייבערשטען אדער עפעס, אזוי טראכט אסאך אסאך אידן, דאס אבער לא דובים ולא יער. א איד איז דער וואס האט א נשמה. צו יתכן אז ער ווייסט גארנישט אז ער איז א איד, אבער אויב זיין מאמע איז א איד און זיין מאמע'ס מאמע איז א איד און ער איז אלעמאל א איד, האט ער שוין א נשמה. צו ער ווייסט פון דעם, צו ער פילט עס נישט, צו יא פילט, די מציאות איז אז ער האט א נשמה. דאס איז א מורא'דיג, ביי אייך איז דאס אפשר א דבר פשוט, אבער אלע מיינע יארן האב איך געווען אויף אין א יוניווערסיטי און אין אלע גוטע יאר וואס דארט איז נישט דא קיין פרומקייט און גארנישט, און דאס איז געווען א געוואלדיגע חידוש ביי די סטודענטן. א רעגולער מענטש וואס האט גארנישט געלערנט מיינט ער אז א איד איז דער וואס גלייבט אין אידישקייט אדער ער פירט זיך ווי א איד, אבער אויב ער פירט זיך נישט ווי א איד איז וואס בין איך א איד? אנדערע זאגן איך בין א האלבע איד, אנדערע זאגן איך בין בכלל נישט קיין איד. איז די תירוץ איז א איד איז נישט וואס ער טוט נאר וואס ער איז. וואס איז א איד? ער האט א נשמה. און א נשמה זאגט אלטער רבי שוין אין פרק ב' א חלק אלקה ממעל ממש אז יעדע איד ער מעג זיין א כופר הכל ער גלייבט אין גארנישט ער ביי אים געפינט זיך א נשמה א געטליכקייט דאס איז א חלק פונעם אייבערשטן אליין. נישטא קיין שום אנדערע זאך, נישט קיין מלאך, נישט קיין עולם, עולם אצילות, ווי זאל נישט זיין א חלק פונעם אייבערשטן, א חלק מיינט דאך דאס איז די זעלבע זאך אזוי ווי מען נעמט אן עפל און מען, אפילו די קלענסטע שטיקל עפל איז אבער אן עפל, יעדע איד איז א שטיק אייבערשטער, כביכול דער אייבישטער האט אפגעבראכען לאמיר זאגען א חלק פונעם אייבישטען אליין, דאס איז א איד, איז די ערשטע יסוד איז אז א איד מיינט נישט דער וואס גלייבט אין אידישקייט, דער וואס פירט זיך ווי א איד, ס'איז א מציאות וואס פאר נשמה האט ער, איז ער א ממעד א איד, האט ער א חלק אלוקי ממעל ממש, ס'איז נישטא העכער פאר דער אייבערשטער, און אז א איד איז א חלק פון א, נישטא העכער, און דאס איז די גרויסקייט פון בעל שם טוב וואס האט מגלה געווען אז די גרעסטע טיטל וואס מען קען זאגן אויף א איד איז אז ער איז א איד. זאגסט אז מען איז א צדיק, זאגסט אז דאס איז נאכאלץ גארנישט כלפי דאס וואס א איד איז א חלק אלוקי, נישטא קיין גרעסערע טייטל, און יעדע איד האט די זעלבע חלק, קען נישט זאגן אז א צדיק האט א גרעסערע שטיקל אייבישטער, א חלק פון א זאך, אז מען נעמט ס'דא פון רב סעדיה גאון אז דא א באוויסטע.

איז ס'איז נישט קיין חילוק צו ס'איז א גרויסע שטיקל צו די קלענסטע שטיקל, אבער דאס איז עפל, מ'קען נישט זאגן אז א קלענערע שטיקל עפל איז ווייניגער עפל, און דאס וואס ער איז אן עפל אין די עצם זאך איז ער די זעלבע צו א גרויסע שטיקל צו א קליינע שטיקל, איז אז מ'זאגט אז א איד איז א חלק פונעם אייבערשטן אליין. איז נישטא העכער, נישטא קיין גרעסערע טייטל, ממילא דארף מען ליב האבן יעדע איד, און מען האט ליב א איד ווייל ער איז א איד, נישט ווייל ער איז פרום און נישט ווייל ער איז אהין, מען דארף ליב האבן א איד ווייל ער איז א איד, נישטא גרעסער, נישטא העכער. דאס איז נאמבער וואן. קומט צו גיין די אלטע רב אין פרק י ח. און ער גיט צו פארשטיין אז די נשמה פון א איד קומט ווייל מיר זענען קינדער פון אברהם, יצחק און יעקב. וואס איז וואס איז די שטראם גראם? זאגט די אלטע רבי א גרויסע חידוש, אז די עבודה פון אברהם, יצחק און יעקב שטייט אין מדרש, א זייער אינטערעסאנטע לשון האבות הן הן המרכבה, זיי זענען געווען אזוי ווי די וואגען, א וואגען קען קיין טוט גארנישט אליין, ס'דארף זיין איינער צו אויפן וואגען, אבער די וואגען אליין רירט זיך נישט, די אבות זענען געווען אזוי. איבערגעגעבן צו די אייבערשטער אז זייער גוף, נישט נאר זייער נשמה, זיי האבן איבערגעמאכט זייער גוף, אז די גוף קען נאר טון וואס דער אייבערשטער וויל, ער קען גארנישט טון אנדערש, זאגט די אלטע רבי, כל ימיהם, דער גאנצע לעבן, אפילו נישט קיין רגע האבן זיי עפעס גערירט זיך אנדערש ווי דער אייבערשטער וויל, וואס זיי האבן געטון איז דאס געווען אזוי די רצון פון דער העליון, דאס איז הן הן המרכבה. אינטערסאנט איר זאלט עס וויסן אז ס'איז געווען דער רבי רשב, דאס הייסט דריי רבי'ס צוריק האט ער געזאגט, אז צו זיין בר מצוה האט ער שוין איבערגעארבעט זיין גוף, אז די גוף קען נאר טון וואס שטייט אין שלחן ערוך, צו בר מצוה האט ער שוין איבערגעארבעט זיין גוף, אז די גוף קען נאר טון וואס עס אויב עס איז שלחן ערוך טוט עס שוין ממילא די גוף. ס'איז וועגן דעם רעד מיט זיי זענען געווען א מרכבה, זאגט דער אלטער רבי אין פרק י ח, וויבאלד אז זיי האבן געדינט דעם אייבערשטען מיט זיי איבערגעמאכט זייער גוף אז כל ימיהם לא נפסקו אפילו לרגע, דאס איז משונה, פאר א רגע האבן זיי נישט געקענט טוהן עפעס נאר וואס דער אייבערשטער וויל, האבן זיי זוכה געווען אז אלע אידן וואס קומען וואס זענען בני אברהם יצחק ויעקב האבן א נשמה, און וואס איז די נשמה? האב איך א נשמה? און נו, זאג מיר ווייטער, און וואס מיינט א נשמה? זאגט די אלטע רבי מורא'דיגע ווערטער, יעדע איד, האט א ליבשאפט צו דעם אייבערשטן, נאטירליך האט ער ליב דעם אייבערשטן אויף אזוי ווייט ער קען זיך נישט אפשערן פונעם אייבערשטן, ער קען נישט, פאראן א ווארט וואס דער אלטער רבי זאגט, דאס איז נישט אין די תניא אבער עס איז א מקובל'דיגע ווארט, אז דער אלטער רבי האט געזאגט אז א איד, דאס זאלט איר געדענקען פאר אייער גאנצע לעבן, דער בעל התניא האט אמאל געזאגט, טייטש מיך אויס וואס איז א איד? וואס מיינט דאס? האט ער געזאגט אזוי, א איד נישט ער וויל און נישט ער קען זיין אפגעריסן פונעם אייבערשטן, ער קען נישט, ס'איז נישט אז ער האט זיך באשלאסן, ער האט געמאכט א החלטה, ער קען נישט! ער קען נישט זיך אפרייסן פונעם אייבערשטן, דער ליבשאפט צו דעם אייבערשטן איז אזוי שטארק, ער קען נישט ער קען נישט זיין עקזיסטירן אן דעם אייבערשטן, אט דאס איז די טייטש דער אהבה מסותרת, עס איז באהאלטן נישט נאר, ס'דא צוויי טעמים פארוואס עס הייסט מסותרת, אבער עס איז זייער א אינערליכע געפיל וואס איז באהאלטן ווייל עס איז זייער טיף. יעדע נשמה האט א נאטירליכע דביקות צו דעם אייבערשטן, ער קען נישט אנקומען אן דעם אייבערשטן. לאמיר געבן א משל, א מענטש קען נישט, אן לופט קען ער נישט לעבן, ער מוז לעבן און ער קען נישט לעבן אן לופט, ס'נישט א מענטש איז מחליט, ער קען נישט אנדערשט, אזוי איז זיין, אזוי א איד קען נישט זיין אפגעריסן פונעם אייבערשטן. האלא? דו הערסט? איך וועל רעדן אויף א מייק וואלן אלע קענען אויפזען. און ממילא וואס זאגן מיר דא? ס'איז שוין צייט צו מ. אקעי סאו איך וועל ענדיגען יעצט, אבער מען האט אנגעפאנגען עפעס צו לערנען, מען האט אנגעפאנגען צו הערען אז א איד האט שוין אלס, אין ענגליש זאגט מען בילט אין, עס איז שוין אריין, עס איז שוין דא אין די נשמה א נאטירליכע, ער קען נישט זיין אפגעריסען, און די גאנצע תורה ומצוות איז האנדעלט זיך וועגען דעם. מצוות מאכן אז מיר זאלן זיין פארבינדען, און חס ושלום אן עבירה, וואס איז די פראבלעם פון אן עבירה? איך ווער אפגעריסן, איז בטבע פון א איד, בטבע, ער קען נישט טון אן עבירה, ווייל דאס וועט דאך אים שאטן, ער וועט דאך פארלירן זיין פארבינדענקייט. איז דערפאר זאגט די גמרא, איך לאז נאך גיין, דערפאר זאגט די גמרא, אין אדם עוין ועבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, ווייל ווען ער זאל אריינטראכטן וואס ער טוט צו זיך, ער וועט דאך פארלירן זיין קאנעקשאן, קען ער נישט, איז א שטות ווען ער טוט אן עבירה, ס'איז נישט נארמאל. און במילא איז די קיצור איז אז די אלטע רבי גייט אנפאנגן רעדן אז ס'דא נאך א וועג, אנשטאט ארבעטן צו באקומען אן אהבה וואס קומט פון די אריינטראכטן זיך אין התבוננות אין גדלות השם, איז דא נאך א וועג, אריינצוטראכטן וואס בין איך, ווער בין איך, איך בין דאך א איד און איך האב א נשמה און איך בין שוין איך בין נאטירליך פארבינדן מיטן אייבערשטן, איז ווען א מענטש זאל זיך אריינטראכטן אביסל אז מיט דעם וואס ער טאמער טוט ער נישט וואס דער אייבערשטער וויל פארלירט ער זיין קאנעקשאן, דארפסט אים נישט מער זאגן ווייל דאס וואס ער וויל דער קאנעקשאן דאס איז אריינגעבאקן אין אים אקעי, מוצש ש נעקסטע וואך וועט איר ממשיך זיין, און איר זאלט האבן א פרייליכע שבת, און אריינטראכטן אין וואס מיר האבן גערעדט. א גוט שבת אייך.